Фыды ӕмӕ фырты ӕмӕ сыгъдӕг уды номыл Амин. Хуыцау мӕ фыййау, ӕз ницӕмӕй уыдзынӕн хъуаг. Хизы мӕ сойджын сӕрвӕтты, Ахоны мӕ сабыр цӕлгӕдӕттӕм, Дӕтты мын ног тыхтӕ, Аразы мӕ рӕстады фӕндагыл Йӕ номы сӕраппонд. Мӕлӕты тар комы цӕлгӕ мын куы фӕуа, Уӕддӕр нӕ фӕтӕрсдзынӕн фыдбылызӕй, Уымӕн, ӕмӕ ды мемӕ дӕ. Дӕ паддзахы бар ӕмӕ дӕ фыййауы лӕдзӕг Хъахъхъӕнынц мӕн. Ды мын ахӕм фынг ӕрывӕрдтай ме знӕгты цӕсты раз, Мӕ сӕр мын байсӕрстай хӕрздӕвзитийӕ, Мӕ кӕхц кӕлы йӕ былтӕй. Уӕдӕ цалынмӕ удыгас дӕн, уӕдмӕ мын дӕ фарн ӕмӕ дӕ хорзӕх уӕнт ӕмбал цӕттӕ, Ӕмӕ мӕ царды ӕппӕт бонты ӕрвитдзынӕн Дунедарӕджы хӕдзары. Дунедарӕг, мӕ царды рухс ӕмӕ мӕ ирвӕзынгӕнӕг, кӕмӕй мын у тас? Дунедарӕг, мӕ царды мӕсыг, кӕй тасӕй барисдзынӕн? Фыдлӕгтӕ, мӕ фыдгултӕ ӕмӕ ме знӕгтӕ куы тындзой мӕн аныхъуырынмӕ, уӕд сӕхӕдӕг сӕ къах скъуырдзысты ӕмӕ рхаудзысты. Ӕнӕхъӕн ӕфсадмӕ куы ртӕхса, мӕ зӕрдӕ нӕ фӕтӕрсдзӕни. Мӕ ныхмӕ хӕст куы самайой, уӕддӕр ныфсджын уыдзынӕн. Ӕрмӕстдӕр-иу хорзӕх курын дунедарӕгӕй ӕмӕ уымӕ тӕрнын, цӕмӕй мӕ цӕргӕбонтӕ рвитон Хуыцауы хӕдзары, мӕ цӕст раз уа Хуыцауы рӕсугъддзинад уынонӕй йӕ кувӕндоны. Уымӕн ӕмӕ мӕ тыхсты бон уый бамбӕхсдзӕн мӕн, йӕ цатыры мӕ бааууон кӕндзӕн, схӕсдзӕни мӕ къӕдзӕхы сӕрмӕ. Уӕд ысфӕуӕлахиз уыдзынӕн сызнӕгтӕ мӕлӕртыхст уыдоныл. Райгӕ йын ӕрхӕсдзынӕн нывондтӕ йӕ цатыры, Зардзынӕн ӕмӕ цӕгъддзынӕн рӕсугъд зӕлтӕй Дунедарӕгӕн. Дӕумӕ дзурын, Дунедарӕг, фехъус мӕ хъӕлӕс. Батӕригъӕд мын кӕн, ӕмӕ мын дзуапп ратт. Мӕ зӕрдӕйы хъусынц дӕ ныхӕстӕ, агурут мӕ цӕсгом. Ӕмӕ ӕз дӕ цӕсгом агурдзынӕн, Хуыцау. Ма аздӕх мӕнӕй дӕ цӕсгом. Тызмӕгӕй ма бахъуыды кӕн дӕ цагъарыл. Ды уыдтӕ ме ххуысгӕнӕг, ма мыл атигъ кӕн дӕхи, ма мӕ ныууадз, Хуыцау, мӕ ирвӕзынгӕнӕг. Мӕ фыд ӕмӕ мад куы ныууадзой мӕн, уӕддӕр мӕ Хуыцау райсдзӕни йӕхимӕ. Сахуыр мӕ кӕн, Хуыцау, дӕ надвӕндтыл цӕуын. Сараз мӕ раст фӕндагыл, уымӕн ӕмӕ ме знӕгтӕ мӕ алыварс сты. Ма бакӕн мӕ уды ме знӕгты бар, уымӕн ӕмӕ мыл сыстадысты мӕнг вдисӕнтӕ ӕмӕ хсидынц мастӕй. Фӕлӕ мӕ уӕддӕр уырны, царды зӕххыл фендзынӕн Хуыцауы хорзӕх. Дӕ зӕрдӕ дар Хуыцауыл, у ныфсджын ӕмӕ ӕхсарджын, дӕ зӕрдӕ дар Хуыцауыл. Батӕригъӕд мын кӕн, Хуыцау, дӕ бирӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ. Де стыр уарзтмӕ гӕсгӕ мӕ ссыгъдӕг кӕн, мӕ фыдмитӕй. Бынтондӕр мын ӕрыхс, ма азым, Ссыгъдӕг мӕ кӕн мӕ тӕригъӕдтӕй. Уымӕн ӕмӕ ӕз сӕттын мӕ фыдмитыл, Мӕ тӕригъӕды дзух мӕ разы ис. Дӕ ныхмӕ, иунӕг дӕ ныхмӕ руагътон тӕригъӕд, Фыдми дӕ разы бакодтон, ӕмӕ дӕ уынаффӕ раст у. дӕ тӕрхон, ӕнӕхӕрам. Ӕз тӕригъӕдджынӕй райгуырдтӕн, тӕригъӕдджынӕй сывзӕрдтӕн мӕ мады гуыбыны. Бӕлвырд, дӕуӕн ӕхцон у ӕргомзӕрдӕ. Мӕ мид дунейӕмӕ ныррухс кӕныс дӕ уӕлзондӕй, Иссопӕй мыл бапырх кӕн ӕмӕ уыдзынӕн сыгъдӕг, сыхсмӕ, ӕмӕ уыдзынӕн митӕй усдӕр. Ратт мын хъӕлдзӕг ӕмӕ цины зӕрдӕйы уаг, ӕмӕ райдзысты ме стджытӕ ды кӕй ныссастай. Аздӕх дӕ цӕсгом мӕ тӕригъӕдтӕй, слӕгъз мын кӕн ме ппӕт азымтӕ. Сараз мын Хуыцау сыгъдӕг зӕрдӕ, Раст ут, сног кӕн мӕ мидӕг, Ма мӕ фӕсур дӕхицӕй, Дӕ сыгъдӕг уд ма байс мӕнӕй. Раздӕх мын дӕ ирвӕзты цин, Дӕ рӕвдауӕг удӕй мӕ сфидар кӕн. Галиу адӕмӕн бацамондзынӕн дӕ фӕндӕгтӕ, Тӕригъӕдджынтӕ раздӕхдзысты дӕумӕ. Туджы азымӕй ма суӕгъд кӕн, Хуыцау, мӕ ирвӕзынгӕнӕг Хуыцау, ӕмӕ цингӕнгӕ зардзынӕн дӕ рӕстадыл. Хо мӕ хицау Хуыцау, байгом кӕн мӕ дзых, ӕмӕ стаудзынӕн дӕу, уымӕн, ӕмӕ нывонд бӕллиццаг нӕу дӕуӕн, науӕд дын ӕй ӕрхӕссин. Иуыл судзинаг дӕр нӕ ӕлхсон дӕуӕн. Ссӕрзӕрдӕ у иу аккаг нывонд Хуыцауӕн. Ссӕрзӕрдӕ ӕмӕ фӕсмонгӕнӕгыл дӕхи нал тих кӕндзынӕ Хуыцау. Дӕ хорз зӕрдӕйы фарн ӕруадз Сионыл, ногӕй самай Иерусалимы къултӕ. Уӕд дын ӕхцон уыдзысты рӕстады нывондтӕ. судзинаг ӕма иурсудзинаг нивондтӕ. Уӕд дӕ нивондхӕссӕныл ӕрывӕрдзысты стыр кусӕрттӕ. О Хуцау, фервӕзун мӕ кӕн, хо дунедарӕг, рӕвдздӕр мӕм ӕрцу ӕххуысмӕ. Мӕ удмӕ мын чи хъавы, уыдон фӕхудинаг ӕмӕ фегадуӕнт. ме сӕфтмӕ чи бӕллы, уыдон ӕгадӕй аздӕхӕд фӕстӕмӕ. Афтӕ, нафтӕ чи дзуры, уыдон фидиссаг фӕуӕнт ӕмӕ ныхъхъус уӕнт. Дӕу чи агуры, уыдон райӕнт ӕмӕ цин кӕнӕд дӕуыл. Ды ирвӕзынгӕнӕг кӕмӕн дӕ,

Бӕрзонд хуыцауы ӕгъуысты бын чи цӕры, уый ӕппӕт хъуымысы аууоны ссарӕнцой. Зӕгъы Дунедарӕгӕн: Ды мын хъахъхъӕнӕг ӕмӕ фидар дӕ, мӕ Хуыцау, ууыл дарын мӕ зӕрдӕ. Уый дӕ бахиздзӕн цуангӕнӕджы сахсӕнӕй, мӕлӕтхӕссӕг рынӕй, Йӕ систӕй дӕ бамбӕрздзӕн, ӕмӕ йӕ дӕлбазыры уыдзынӕ ӕдас. Йенувыд дӕ уарт ӕмӕ дӕ фидар. Нӕ фӕтӕрсдзӕн ӕхсӕвы фыдбылызӕй, тӕхгӕ фатӕй боныгон, талынджы ӕрбахъуызӕг рынӕй, ӕмбис бонбынгӕнӕг низӕй. Мингӕйттӕ ӕрхаудзысты дӕ цуры, дӕсгай минтӕй дӕ рахиз фарс Дӕумӕ та не рбахӕстӕг уыдзӕн. Ӕрмӕст кӕсдзынӕ ӕмӕ дӕхи цӕстӕй фендзынӕ, фыдлӕгты аккаг ӕфхӕрд куыд баййафдзысты, уый. Уымӕн ӕмӕ Дунедарӕджы сывзӕрстай дӕхицӕн сӕрылхӕцӕгӕн. Бӕрзонд Хуыцауы равзӕрстай цӕрӕн бынатӕн. Фыдбылыз не рцӕудзӕн дӕуыл, бӕллӕх дӕ хӕдзармӕ не рбахӕстӕг уыдзӕн, уымӕн ӕмӕ йӕ зӕдтӕн бафӕдзӕхсдзӕн. Дӕ алы фӕндагыл дӕр хъахъхъӕндзысты дӕу. Сӕ къухтыл дӕ ахӕсдзысты, ӕмӕ дӕ къах дурыл дӕр не скъуырдзынӕ. Маргджын калмыл ӕмӕ домбайыл алӕгӕрддзынӕ. Дӕ къӕхты бын ныккӕндзынӕ тахджын домбайы ӕмӕ залиаг калмы. Хуыцау зӕгъдзӕн, уый бауарзта мӕн ӕмӕ йӕ бахиздзынӕн, бахъахъхъӕндзынӕн ӕй, уымӕн ӕмӕ уый базыдта мӕ ном. Сдзурдзӕни мӕм ӕмӕ йӕ фехъусдзынӕн. Йӕ фыдбоны уыдзынӕн йемӕ, бахиздзынӕн ӕй ӕмӕ йӕ скадджын кӕндзынӕн, бафсӕддзынӕн ӕй бирӕ цӕргӕбонтӕй ӕмӕ йын раргом кӕндзынӕн мӕ ирвӕзындзинад. Хо Дунедарӕг, фехъус мӕ куывд, дӕ хъусӕрдар мӕлӕхстӕмӕ. Ратт мын дзуапп уымӕн, ӕмӕ ды иузӕрдион ӕмӕ рӕстаг дӕ. Тӕрхонмӕ ма ркӕн дӕ цагъары, уымӕн ӕмӕ иу адӕймаг дӕр не ссӕст уыдзӕни дӕ разы. Знаг зилы мӕ фӕдыл, зӕххымвӕз кодта мӕ цард. Рагон мард цы ма дӕн, уыйау мӕ бары талынджы. Мӕ уд баруад мӕ мидӕг, мӕ зӕрдӕ тыхсы мӕ риуы. Мысын рагон бонтӕ, хъуыды кӕнын де ппӕт хъуыддӕгтыл, дис кӕнын дӕ къухты скондыл. Дӕумӕ дарын мӕ цӕнгтӕ, дойныгӕнӕг зӕххау мӕ уд дӕумӕ тырны. Батагъд кӕн мӕнӕн дзуапп раттыныл, Дунедарӕг, мӕ уд баруад мӕ мидӕг. Де ргом ма аздӕх мӕнӕй, цӕмӕй ингӕнмӕ цӕуджытӕм ма суон. Уац сӕвӕхсид ӕрхӕсса мӕнӕн дӕ уарзондзинады уац, ӕз мӕ зӕрдӕ дӕуыл дарын. Бацамон мын, цы фӕндагыл мӕ сӕн хъӕуы, уый. Мӕ уды куывд дӕумӕ хӕссын, Фервӕзын мӕ кӕн, о Дунедарӕг, ме знӕгтӕй, Дӕ дӕлбазыр бакӕндзынӕн мӕхи. Сахуыр мӕ кӕн дӕ фӕндон ӕххӕст кӕнын, уымӕн ӕмӕ ды мӕ Хуыцау дӕ. Уадз ӕмӕ мӕ дӕ фӕрнӕйдзаг ут, кӕна раст фӕндагыл, дӕ номы сӕраппондмӕ райгас кӕн, Дунедарӕг. Дӕ рӕстадмӕ гӕсгӕ рахизын кӕн мӕ уды йӕ хъизӕмӕрттӕй. Дӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ кӕрон скӕн ме знӕгтӕн, ме ппӕт фыдгулты бабын кӕн, уымӕн ӕмӕ ӕз дӕ цагъар дӕн. Сысдзӕн Хуыцау, ӕмӕ нӕ хӕлиу уыдзысты йе знӕгтӕ, ӕмӕ алидздзысты йӕ цӕсгомӕй йе нӕуарзджытӕ. Куыд фӕтарвай фӕздӕг, уадз ӕмӕ фӕтарвӕнт. Куыд тайы мӕдазарты цӕсгомӕй, афтӕ фисы фӕддӕлимонтӕ Хуыцауы уарзджыты цӕсгомӕй, ӕмӕ сӕхиуыл дзуары нысанӕфтауджытӕй ӕмӕ хъӕлдзӕгӕй дзурджытӕй байрай иуыл кадджын ӕмӕ царддӕттӕг Хуыцауы дзуар, дӕлимонтӕ сурӕг дӕуыл тыхт нӕ Хицау Йесо Чырыстийы тыхӕй. Зындонмӕ чи ныххызти ӕмӕ хӕйрӕджы тых чи басаста, ӕмӕ махӕн дӕу йӕ кадджын дзуар чи балӕвар кодта, алыхуызон знаджы фӕсурынӕн. Хой у кадджын ӕмӕ царддӕттӕг Хуыцауы дзуар. Ӕххуыс нын кӕн Сыгъдӕг Ӕхсин Хуыцауы ныййарӕг чызгимӕ ӕмӕ ӕппӕт сыгъдӕджытимӕ ӕнустӕм. Амен. Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр ӕмӕ ӕнусӕй ӕнустӕм.